נישט דא טאטשן די אלע זאכן, נישט דא איינער זאל מיר אה די רעשיווע טרייבט עס איבער, איך ווייס מען האט חוזק מאכן ווען די האנט ביי די פאדי, מען האט חוזק מאכן ס'איז נישט דאס ס'איז נישט יענץ די אז קוק איך אז דו ביסט קלוגער ביסטו קלוגער נישט ברוגז אבער דא קום נישט דא קום נישט איך וועל עס אוועק שיקן גייט עס אריבער ס'איז דיר שווער דאס לעבן גיי צום אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיך ס'איז מיר שווער דאס לעבן האסט אמאל זיך אויסגעשמועסט מיטן אייבערשטן אזוי ווי מ'שמועסט זיך אויס מיט א טערעפיסט? האסט אמאל געשמועסט מיטן אייבערשטן אזוי ווי מ'שמועסט זיך אויס מיט א מטפל? מ'פארציילט אים, מ'פארציילט אים פונקטליך וואס. מ'זאגט דיך דו קענסט האבן א פרי אפוינטמענט ביי איינעם דארט און דארט יעצט זעקס אזייגער זעקס פופצן, און ער אז דו זאגסט אים דיין עבר, ער גייט ער גייט דיך אויסציילן, דו גייסט אריין און דייווסט אויף ווי זאל איך אנהייבן? ווי זאל איך אנהייבן? שיר קטנה? איך הייב אן פריער. ווי זאל איך אנהייבן? כיתה ט'? איך הייב אן פריער. איך האב שוין געהאט פראבלעמס קיט א היי, איך הייב אן און הייבסט אן צו דערציילן, איינער הערט דיך אויס און דו דערציילסט, ס'איז גרינג דאס צו טון ווייל דו זעהסט א מענטש אין פארנט פון דיר און דו רעדסט צו אים, און דא קומט אריין די זאך פון התבודדות, דו זעהסט נישט דעם אייבערשטן, איך זעה נישט, איך זעה נישט גארנישט, מאך צו די אויגן, און איך, ס'איז זייער שווער, אין אנהייב איז עס נישט גרינג, ס'איז גרינגער צו רעדן צו א מענטש, איי דו טיפש, זיי מיך מוחל. אז איך רוף דיך אזוי אן ווייל דאס ביסטו, אז דו רעדסט צו א מענטש פרייוועט זאכן, ער לאכט זיך אויס פון דיר. וואס זאגסטו פאר א מענטש? דו פארציילסט פאר א מענטש דיינע נפילות, און ווער רעדט נאך די אייבערשטע לפיתן, ביסט אראפגעגאנגען אין ביטערע זינד, פארציילסט עס פאר א מענטש, ער לאכט זיך אויס פון דיר. האסט זיך געטראפן א צדיק איז א אנדערע זאך, אבער ווי די צדיק? אדער טרעפסט די צדיק רוף מיך אויך איך וויל אויך גיין צו די צדיק מאכן ווי דיר די דברים אין וועם קענסטו טראסטן ווי ווייסטו ווער ס'א צדיק איינער וואס איז אנגעטון מען ווייסט נאך נישט ווער ס'א צדיק א צדיק פלעגט מהרשל זאגן מדכ שמואל הנביא וואס ער איז דאך דער זעהער ער איז דאך דער נביא פון כלל ישראל ער קען נישט זעהן פון אינדרויסן ווער איז קעניג ער וויל אויפנעמען אליהו די אייבערשטער ער איז א קאסן לאז אים נאר איך וויל נישט ער זאל זיין קעניג. זאל מיר אונז קענען אפמאכן אינדרויסן ווער איז א צדיק? מען הערט מענטשן האבן געזאגט ער? מען זעט אויף אים האט מען ס'שמעקט ס'שמעקט ווי א צדיק. וויאזוי שמעקט א צדיק? וואסערע פערפיום איז צדיק פערפיום? מען זעט אויף די בעקיטשע הא אז מען טוט זיך אן א שיינעם קאפטן איז דאס א צדיק? מען טוט זיך אן א שיינעם פעלעכ'ל א שיינעם פעלז איז דאס א צדיק? ער האט זייער גוט געזאגט איציק איז געווען ביי מיך אויף יום טוב פסח האט ער עס נאכגעזאגט פון פון אהבת ישראל וואס געשעהט אז מען נעמט פלייש און מען לייגט עס אין א טייג וואס ווערט עס? א קרעפל האסט אמאל געזעהן קרעפלעך? אין סקווער עסט מען קרעפלעך? ניין? שור עסט מען קרעפלעך וואס געשעהט אז מען נעמט פלייש און מען לייגט עס אין ברויט? עס ווערט א האלעפטשע. מען רופט עס קרויט. און וואס געשעהט אז מען נעמט פלייש און מען לייגט עס אין א פעלץ? עס ווערט א רעבע. איציק, מען איז פסח, א גאנץ א גאנץ פסח האט מען געלאכט פון אים. וויאזוי ווייסטו פון אינדרויסן ער איז א צדיק? עס איז א נארישקייט גיין דערציילן פאר א מענטש עבר, פריוואטע זאכן, פריוואטע זאכן דערציילט מען נאר דעם אייבערשטן,